A nes i ddeitha fo, dwi'n dwi mynd i chanu tacsi fo chdi, os ti'n gwybod ddol, ti eisiau mynd all the way Caergybi gynta, at least chopio fi off adra, ti'n gwybod ddol? Pip gorau Gareth! Dwi'n siwch fel lot o pobl, da chi wedi gwneud rhestr o pimp hoff ceir chi. A dwi hefyd, a dyma pimp hoff car fi. Y pimp car gorau Gareth. Rhif pump, Jeep. Y Jeep, aka Land Rover, maen nhw'n interchangeable. Just car styrdi, boxy, mowr. Sy'n byd gwell. Fatha car oedd Action Man yn dreifio eich stalwm. Just car, just car. Mae o bron fatha fan, ond ddim cweith y fan chweith. Achos mae o clearly yn car, achos dyw e ddim efo'r storage capacity 'sa chdi'n gael efo traditional transit van. Rhif pedwar, Monster Truck! Monster Truck. O! Classic! Olwynion massive, fatha mwy na ceir eraill, so ti'n gallu dreifio dros ceir. O! Fatha, maen nhw fatha Jeeps mewn ffordd, cos eto, maen nhw bach yn boxy. Um, ond dwi'n licio'ch boxy look na. Mae'n sort of vintage box look. O, oh, elli ddim, elli ddim really curo monster truck. Mae'n classic. Os ti'n stuck yn traffic, just dreif i dros y ceir eraill i gyd. Uh, mae nhw, ma nhw wedi adeiladu dim am functionality na'n byd fel ond, ond just for destruction. Just i malu bob dim. A dyna pam dwi'n licio monster trucks. A os yn byd gwell na monster truck. Rhydd tri! Four door, neu five door, neu hatchback? Dwi'm yn rhy siwr y gwael rhwng four door a five door. Dwi'n meddwl bod nhw'n cyfri y boot fel un drws. Ond ia, jyst y classic car. Elli di'm gael mwy classic na four door, neu five door, neu hatchback. Rhif 2, Convertible. Convertible. O! Os, os ti eisiau edrych yn swank yn dreifio o gwmpas uh, Caernarfon, elli ddim wneud y well na Convertible. Y Convertible, wrth gwrs, ydy ceir na sydd efo to sydd dod off. So, neu diolch yn dod off, go wir, diolch yn fatha, ti'n pwysau bwtio, mae'r to fflio off. Ond ti'n gallu pilio'r to yn ôl, fatha banana neu rhywbeth. Dwi'n yn bita bananas. Ond, ia, yeah, so ti'n eistedd yna, gwynt yn dy, yn dy, yn dy wallt, a dy wyneb. Dwi'n bod chdi parachutiwtio. No, mae'n lyflu. Chi fy'n car James Bond! Car James Bond. Mae'n gallu gwneud bob dim. Mae yna missiles ar efo. Mae'n dropio fatha bombs off, off y cefn a spikes a pethau. So os ti, os ti, os ti, os ti stuck y traffic, ti'n gallu just chwthu'r car o flaen chdi fyny. Mae nhw'n fflio. Um, Mae nhw'n remote control. Mae nhw'n troi'n submarine. Literally, wbath ti'n gallu meddwl amdan be sa car yma gallu neud o James Bond. Dwi'n siŵr oedd James Bond efo air conditioning yn car fo cyn neb arall. So, ia, yeah, car James Bond o unrhyw era. So, di rotch y brand, di rotch y James Bond, Timothy Dalton er enghraifft. Pwy bynnag ydy dy bond di, mae car yn mynd i fod yn superb. A dyna pam, Hoff car fi ydy car James Bond. Diolch am gwrando, gobeithio bod chi wedi mwynhau yr list yma. Cofiwch clicio like and subscribe. Diolch yn fawr, a am y tro, ta ra. Ti'n gwybod beth dwi'n licio am y tro, ta ra, dwi'n meddwl allan na iwsio hwnna fatha catchphrase, just i sign off ar chdiwedd fideos.